Ну, Салават былай ук моңлы итеп җырлый алмый. О, яшь чакта сез бик төнәк булмагансыз, Гөлдәния апа. Анда клиплар да сезнең бар. Юк, сез мин аның иҗатына уңай карыйм. Ни өчен? Чөнки ул урысларны да татарча җырлатты менә хәзер. Иң беренче мин беләм, миннән алып җырлаган җыры Җиләкле җәйне. Мин аның зумерларын да аңламыйм. Бу супер җилеме? Депрессия дигән сүзне генә аңлыйм, калган. Мин белдем. Бу җырның бу җырның исеме Лайлай.

Э, сез бер берегезне гомумән беләсезме беләбез күрешкәнебез бар без әле узган ел төштек бергәләшеп әйме тәмләйберләр тәмләйберләр пешердек димәк сезнең тандемда эшләгәнегез бар тәҗрибәгез бар без әле бит колак нинде дә булдык тапшыруында икәү. Колак тапшыруында да булдык икәү, әйе. Колак тапшыруында да, борын тапшыруында да. Һәм корыган ботак тапшыруында. Хәзер ботак тапшыруында. Сез икегез дә иҗат кешесе буларак, э, Илгиз, син Гөлдәния апаның нинди җырларын беләсең? Гөлдәния апа үз вакытында иң беренче башкарган э, җыры ул Сандугач керде күңелгә, ялгыш түгел бит? Аны да җырладым. Сез менә мин мин без бит инде аны барыбыз да Салават башкарында, Салават абый башкарында беләбез. Ә мин аны хәтерлим һәм искә төшердем. Сандугач керде күңелгә дигән җырны Гөлдания апа иң беренчеләрдән башкарган булып чыккан булып чыкты. Әйе, ул вакытта Инсаф Хәбибуллинның күп җырларын җырладым. Мин тыйнак кеше бит инде шундый. О, яшь чакта сез бик тенә кулмагансыз, Гөлдәния апа. Анда клипларда сезнең бар. Юк, сүз Үз әйтмәдем вакытында инде, сез- җырларымны күп алып җырладылар шуңа. А, Сүз сез әйтмәдем әйтмәдегез. берсенә дә. А, Ну, хәзер генә бит ул, беләсезме, э, кешеләр тарткалашалар. Әйе, ул вакытта миңа Әйткәләшәләр. калса андый әйберләр булмагандыр. Ә Гөлдәния апа, менә Илгизнең иҗаты белән сез гомумән танышмы? Нинди җырларын беләсез, гомумән? Алдап булса да әйтегез, Гөлдания апа. Менә хәзер кинәт кенә искә төшерә алмыйм. Мин аны Инстаграмнан карап барам инде. Син теге э, костюмнар киеп тә. Әйе. Төрле-төрле костюмнар. Төрле-төрле хайван костюмнары киеп тә. И консерватория бетердең бит син, әйме? Консерваторияне бетермәдем, шул кызганычка каршы. Мин э, университет, э, мәдәният һәм сәнгать университетында э, укыдым, әйе. Мин даны күптән түгел генә бетердем бит әле. Ләкин мин синең Шундый шәп җырлаучы, профессионал җырчы икәнең белән таныш. Рәхмәт. Чыннан да төгәл э, җырларын белмәсәгез дә, бик Илгиз Шәйхразиев безнең бик әйбәт җырчы. Белгәнегезчә инде, э, сез бүген тандемда булачаксыз, эшләячәксез, ә, җавап Без без бер-беребезгә каршы түгел, димәк. Ә, тандемда да бус, ә, булырга ярый, каршы булсагыз да ярый. Мин каршы булмыйм да. Ну, яшь Гөлдән кеше, апа, сезгә яшь каршы кеше булмыйм. күбрәк б- белә инде. Син миңа әзрәк әйткәләп торасың. Димәк, ә, тандем. Тандем. Без сезнең белән уенның кагыйдәләренә күчик. Алар бик гади. Барысы дүрт тур булачак һәм беренче турның исеме кире күтле. Бик матур. Бик матур, үзенчәлекле. Ә, ни өчен кире күтле? Хәзер мин сезгә аңлатып китәм. Ә, арттан алга куелган җырлар куелачак һәм сезнең төп максатыгыз Э, әлеге җырның исемен кем башкарганын әйтеп бирергә кирәк булачак шуңа күрә әйдәгез мин куеп җибәрәм игътибар киттек тыңлыйбыз Мин белдем. Ә, кем дөрес җавапны белә, кул күтәрә яки мин белдем ди. Ә, Илгиз бу очракта. Сез белдегезме Гөлдән апа? Бәлки сез беренче ну, әйтерсез. Мин э, чамаладым, булмый, юкмы белмим. Ихалмагачлары түгелме Раяз Васихов? Мин дә шулай дип уйладым. Аха. Сайрый, сайрый, сайрый, сайрый дигән. Рәхом агачларым һәм шулай. Әйдәгез дөрес җавапка хәзер күз салыйк. Дөресме, юкмы? Чыннан да бу Сайрый сандыргачлар. Сайрый, сайрый сандыра башлады. Эх. Алкышлар. Илгиз, Гүлдәния апай, сезгә бер балл. Яхшы, икенче җыр. Тыңлыйбыз, игътибар. Ар, ансы бераз катлаулырак. Бысы катлаулырак, әйткәнемчә. Беренчесе бик гади булды, килешәм. Бу яшь җырчымы? Бик яшь тә түгел. Мин җавап бирергә әзер. Ә, Илгиз Әйдә, белә. җавап Идәле бир. Илгиз. Эх, тала, тала, тала. Тала, тала, тала. Яхшы, әйдәгез тикшереп карыйк. Дөрес җавап. Эх, тала, тала, тала, тала. Бик дөрес. Илгизгә тагын бер балл. Бу бик э, тиз үтеп китте әле бу безнең беренче тур. Сез Без, э, без бит э, колаклылар. Ә сез кылакыллар? Шулай. Юк, күптән түгел әле бер тапшыруда шулай ук нәрсә әйләндергәннәр, и, үземне җырларны танымадым әле. Оят. Я, а бусы ничек бу, ничек сезнең өчен? Менә бу Авыр тидеридитта, ритта, ритта, ритта, ритта, ритта тагын таныдым. Аннарсын өскә таба киткәч, азакта өскә таба киткәч, мин аларны башта әйләндердем дә ген, башта өстен т- ишеттем, башында аннарсын астын. Шулай итеп белдем.

Гөлдәния апай, нәрсә булыр дип уйлыйсыз? Саңгырау клип? Әйе. Белмим шул. Саңгырау. Илгиз? Клипны күрсәтәләр, җыры юктыр дип уйлыйм. Бик дөрес, бик дөрес. Хәзер без сезгә клип куябыз, әмма әлеге клипның тавышы юк. Сезгә беренче чиратта Әлеге клипның ә, эчтәлеген белергә кирәк. Нәрсә турында икән? Әйдәгез, игътибар экранга карап китик. Әйдәгез. Бу бандитлар турында аларга ошаган. Э, бандитлар. Кара күзлекләр киеп. Так. Карагыз әле, ә, бу Мин бу хәтерлим инде, мин бу клип. Сез дә хәтерлисезме? Әй, кемнекесең әле бу нәрсә турында бу беләсеңме бу туксанынчы елгы маргернштерн дип бу теге рауль галиев белән резидә ширәкиеваның клибы түгелме дәвам итәбез карыйбыз күргәнегезчә а бу кирдән башландымы ие бу яңадан башланды күргәнегезчә монда кызлар бар Мин сезгә әзрәк кенә булышу Ой, җибәрәм. что ли бу? Без бит инде бергә Гөлдания апа, әйме? Бергә. Бергә Сез булсак, тандем дип сөйләштегез. тандем Бергә, дип сөйләштек. бергә. А, Бу э, Исхак ханның клибы. Мин моны караганым бар. А, Монда кем э, кем әле ул? Э, Бу не бу? Айгөл. Айгөл, Айгөл, э, Болгар кызларының солисткасы.

Оригинал дип тә әйтсәң була, оригиналь. Мин моны күргәнем дә юк бугай инде. Килде Исхак хан. О, үз вакытында, конечно. Яз әле ул сообщениелар хәзер дә генә. Сезгә язамы? Яза. Татар радиосы. Футболкасы хәтта бар. Кыска гына итеп китсә. Менә сез беренче чиратта алкышлар чыннан да Илгиз, син ие чыннан да бу видеоклипны күргәнең бар. нәрсә турында исемен белә, беләдер иң моңарчы аңлавымча. Ну, кызлар, кызлар дип уйладым инде мин аны егетләр, әйе, әйе. Ә Гөлдания апай, сез күргәнегез булмады? Күргәнем юк минем, Исхакны беләм. Аха. Менә э, бу видеоклипны карап киткәч, э, нәрсә турында дип уйладыгыз беренче чиратта? Иң башында әйтәм, бандитлар турында. Бирәк кызларны урлыйлар мөгаен дип уйлаган идем. Э, Шундыйрак. Аха. Э, Илгиз инде безнең бер җавапны белде. Аха. Моңарчы караган булган иде Мгм, бит э, әлеге мгм, видеоклипны. Шуңа күрә Илгиз, мин сине котлыйм, сиңа бер балл. Гөлдәния апа. Равил Галиевларның шундыйрак Видеоклип бар. э, бар ия, ия. Мгм, мгм. Кара күзлекләр киеп, Ләкин Резеда. бу Исхак. Әйе. Ярар. Яхшы әйдәгез икенче Булды, мин видеоклип. Бусы авызны ябам. катлаулырак. Юк, Шулай юк, сөйлә. Мгм, мгм. Моны күргәнегез юктыр миңа калса. Бу татар эстрадасыннанмы? Мин бу сорауга җавап бирмим. Ага. Аты мин сезгә булышып җибәрәм. Шуңа күрә сер булып калсын әле. бу әле. Мгм. Ну, Бу үзбәк. Аның бер җыры бик популяр булды. э, Татар ш- җырчысы. Гөлнай апа түгел. беләсезме? Илгиз чөнки белә инде. Илгиз белә. Я, мин хәзер э, Гөлдәня апа янына Белсәң әйт. утырам, Әйе, Гөлдәня апага сәлам әйтәм әйе. һәм Гөлдәня апа җавап бирәчәк. Сәлам әйткәчме? Юк, юк, син җавап бир. Әйдә Илгиз син аның янына утырмыйча гына сәлам бир әле. Әйе. Гөлдәня апа, әйтегез, бу а, татарка. Әйтегез. Татарка. Менә күрдегезме? Дөрес Гөлдәня апа. Дөрес. Бер бал. Ага. Чыннан да бу татарка. Мгм. Хәзер исеме. Җырның исеме Ау. Ау. Ау. Дөрес. Нәрсә турында бу Илгиз? Кызлар чыга ауга, ау, ау, мин сине тотам. Син миннән кача алмассың, без ерткычлар. Ну, Кем- шундыйрак- кем җырлый соң шундый. аны? А, Татарка. Татарка исемле. Э, Алтын мин алтын. а, Мин алтын, мин алтын. мин- Ишеткәнем дә юк. Э, Алтын алтын җырын ишеткәнегез юкмы? Мин алтын матур чәчәк. Мин алтын матур чәчәк. Э, Кызганычка каршы ул безнең э, татар э, медиа һәм радио телевидениеләр белән аны нитеп алмадылар ул ул җырны. Мин ул ул кызны үзем беләм, аның исеме Ирина. Ирина ул Чаллы кызы ялгышмасам. Чаллы кызы Петербургта яши. Шуңа күрә менә безнең әзрәк кенә шул ни бар. Менә дөнья күләм хәтта танылган җырчыларны без нигәдер аларны үз итеп радиоларга премияларга гомумән безнең нидер бер медиа пространствога чакырмыйбыз кертмибез гөлдания апа әйдәгез менә сезнең белән бу турыда сөйләшеп алыйк әле менә сез бу видеоклипны күргәнегез юк юк ни э, өчен аны күрсәтелә безнең тнв каналыннан юк тм твдан Күрсәткәннәре юк, ә менә социаль челтәргә килгәндә. Социаль ул вакытларда мин анда булмаганмындыр мөгаен. Ул вакытларда дип э, бу клипка Ну, ничә ел? Бу клипка бер өч ел бар инде. Өч ел гына бер Кечкенә әле. ел. Әйдәгез, Гөлдәния апа, алайса без сезнең белән тулысынча а, видеоклипны карап китик. Карыйк әле. Ул кызны күрсәтәләрме соң монда? Бәлки мин аны танырмын, бәлки белә дә торганмындыр.

Бәя бир әле. Беләсең, мин моңа болай дип бәя бирәм. Ә, әлбәттә, бу а, а, бүтән публика өчен эшләнгән а, продукт дип әйтик инде, әйме? Чөнки а, татарка ул безнең татар дөньясына а, гына түгел. Түгел, ул гомумән Россия күләм а, танылган кеше җырчы ул блогер ул җырчы ул шоумен дип әйтикме инде э, шуңа күрә моны э, ул ул татаркага э, мин ошамады дисәм дә ул татаркага бернинди дә теге комау чаламаячак дәвам итергә шушы күңелле видеоларын күңелле иҗатын аны тыңлаучылары миннән башка да гөлдәния ападан башка да Хәйран күп. Ул бит әле гел теге халык җыяр өчен генә эшләргә тиеш түгел кеше. Миңа калса, теге халык җыеп, акча эшләр өчен генә түгел, кешенең иҗаты бар, үзенең яратып иҗат итә торган, эшли торган, үзенең юлы бар, үзенең йөзе бар. Ансы да булырга тиеш. Теләгән кешегә Э, менә төрлелек теләгән кеше карый шаткан кеше карый шатмаган карамый инде башка җырчыны тыңлаянсы һәм илгизгә ике балл безнең өченче тур яңгырау киде батала э, хәзер э, экранда сез күрәчәксез видеоклип әмма аның сүзләре бетерелгән борытык ки генә бар сезнең чыннан да

Каядыр, нәрсәдер чакырамы, чык диме шунда. Сине киләле, киләле, диде, диде тасың. Юк. Киме? Кинога что ли? Кинога чакырасың? Кинога чакырмыйлар. Так та уйлыйбыз. Син Киләген. Мин аңламыйм, н- н- бу ничек соң бу сүзләр, ничек итеп әйтәсең буны?

Шәп. Радик Юлякшины бөтенебез дә беләбез. Элвин Грей, Гөлдәния апай. Сез менә иҗатын яратасызмы? нәрсә дип әйтә аласыз гомумән аның җырлары турында элвин грейның үзе турында Кеше кебекме, артист кешесе булыракмы? Ярата, менә мин аны күптән беләм инде. Әле аны бер кеше дә белми иде ул вакытта. Ул э, менә Ризман Хәкимовның композитор бар бит инде, мин аның күп җырларын җырладым. Шуның иҗат концертына баргач, э, Радик Табарые, ул әле шулай э, ни, Акрубашкадан жилет киеп синтезатор артында торып шулай гына җырлый иде мин шунда шаккаттым аңа моны барыбыз да җырлыйбыз барыбызны да яхшы кабул итә тамашачы ну менә шул э, синтезатор артында басып кына җырласа да халык сызгыра сызгыра кул чаба иде ул вакытта да аңа шуңа күрә о яши әле ул шушындый озын чәчле ябык кына бер егет иде шуңа күрә менә шул вакытта да аны шулай бик яхшы кабул иттеләр Ул мин җырлаган җырны И Ходай исәнлек бир дигән җырны яңача аранжировка ясап җырлаган иде. Шуңа мин аның иҗатына уңай карыйм. Ни өчен? Чөнки ул урысларны да татарча җырлатты менә хәзер. Шуңа күрә ул инде безнең барыбер татар телебезне тыңлаучыларын киңәйтә, күбәйтә дип әйтәсем килә. Чөнки Бик зур нәрсә, чөнки иң зур телебезне саклый торган әйбер җыр дип саныйм менә миндәген. Шуңа күрә. Яхшы, Илгиз. Менә син. Так, син син э, миңа э, миңа тоела син хәзер Илгиз, син хәзер дөресен әйтерсең инде дип әйтәсең дип торам. Юк, мин мин дә дөресен әйтәм. Беләсезме? Дөресен. Э, беренчедән мин эшләгән кешене яратам. Э, э, кешенең э, эш эш эш шенә карата хөрмәт булса, минем аңа, аңа карата да хөрмәтем бар. Икенчедән, ул ә, сыйфатлы эшли башлады җырларны. Ә моңарчы эшләмидер, эшли башлады. Юк, менә ул эшли, эшләде инде. Менә безнең эстрадада кызганча каршы кайбер күренешләрдә сыйфат дигән яктан әзрәк кенә зәгыйфьлек бар иде. Ә ул иң беренче килеп, ә, аның аранжировкалары да сыйфатлы, кыйбатлы. Ә, гомумән, мин әйтә алам, Мен Җәй башына бүгендән дигән җырының сүзләренең авторы мин. Рәхмәт. Юк, мин нәрсә? Мин аның белән эшләгәнем бар. Ул үзе, үзенең җырын, үзенең иҗатына бик ни карый, бик Теге таләпчән карый һәм бик эш эшкә керә, иҗади карый. Мин шундый кешеләрне менә алар белән бергә эшләргә дә күңелле. Син аның янган күзләрен күрәсең. Әйдә болай эшләп карыйс, әйдә дилә, әйдә дилә. О, әйдә менә монда болай китәбез, әйдә монда бу сүз. И менә син күрәсең, кеше эшли, кеше ярата. Һәм мин аны күрәм, ул кешеләрне кыздыра. Әйдә давай, җырлый, йөри. Йөргән кешегә тимәгез, эшләгән кешегә тимәгез. Ул кеше сездән акча сорамый. Шуңа күрә мин андый кешеләрне яратам гына. Яхшы, син э, аны шәхсән беләсең аңламам шушы бит. Ну, без аның белән бик нык дус, дус дип әйтмәс идем, ну шулай эшләгән бар, күрешкән бар, хәлләр ничек дип сөйләшкән бар инде. Ә менә кеше буларак, мәсәлән, синең белән аралашканда нинди ул Элвин Грей? Тыйнак, гади, у- утыра, с- с- с- э, Ә өстен карамый. сораса, Сөйләш- юк, сөйләшә. өстен карамый, юк, теге Сораса җавап бирәсең, син сорасаң, ул җавап бирә. Нәрсә инде, менә без монда бит инде э, теге менә менә Гөлдәнән япа бит инде суперзвезда бит инде, әйме? Менә аның белән бит инде былай дип сөйләшеп утырмыйсың бит инде. Гөлдәнә апа үзен э, ү- үзен дә тыйнак тота, мин дә үземне менә кешечә с- кешечә э, кешечә э, Радик бик приятный кеше. Менә бер бүлмәдә аның белән калсаң, сөйләшергә сүз бар.

Ава. Бик кыен. Гел аңлап булмыймы? Юкмы, Гөлдән япый? Мин моның ничек менә ничек безгә алар моны преподносить итәләр, шунда аңлап бетермәдем әле мин. Алар Алар шул килиләр. Шул көйне көйлиләрме җырның? Аларның колакларында шул көй, алар шул көйне көйлиләр. Без шуны табарга тиеш. Наушник кигәннәр, алар анда шул җыр бара, алар шул көйне көйлиләр. Әдәгез тагын бер тапкыр. Сүзләрен әйтмиләр. Бу бик популяр җырчы. Бик популяр җырчы. Бик популяр. Бик яратабыз без аны. Ну, салават буларга может инде ул. Бик популяр улгачтан. Салават. Вот, лай лай лай.

Менә болай, лай, нәрсә дигән сүзне аңлатырга мөмкин? Ак болытлар бәлки. Мин дә шулай уйлаган идем, уйлаган. Аңа шамаган бу. Әйдәгез, Салават абыйның бөтен Болай булсаң, менә нәрсә шаты такое. Алай булсаң. Хәзер менә мондый. Ну Салават болай ук моңлы итеп җырлый алмый. Бу бигрәк моңлы җырлый. Әйе. Нинди җырларын беләсез? Әйдәгез киттек алайсаң. О, алфавит буенча киттек иде. Ниме? Иң беренче мин беләм, миннән алып җырлаган җыр Җиләкле җәйне. Күңелегезгә кереп барган. Җиләкле җәйләрне. Күңелеңә авыр алма. Әтиләр турында җыры бар инде аның. Ән- Әтиләр. әнкәй Җүкәләреме, догасы. әти Дога бәлки. җүкәләреме, догалар. Ю хәрефенә башланган җыры. Ю- ю- э, ә- Юлчы. Юлчы дигән җыр. Ю хәрефенә. А, юк. Юк.

Сез Салават Фатхетдинов икәнен белдегез. Аңлавымча, сез шәхсән таныш, бәлки аралашканыгыз да бар, бардыр инде. Дуслар. Дуслар. Мин аның анда укып укып та чыктым бит. Анда дип аның кафедрасында. Кафедрасында укып та чыктым. Дуслар, бик шәп. Нәрсә әйтә аласыз Салават абый турында? Нәрсә әйтим соң инде? Молодец кеше ул. Шушы еллар буе популярлыкны саклау, сәхнәдә җырлау, ул җиңел әйбер түгел. Гомумән, телгә оста, тавышы матур, моңы бар, җыры бар, бөтен әйбере бар. Шуңа күрә Ну, хөрмәт итәм. Электән үк без таныш. Мин аннан алданрак җырлый идем әле. Ул минем концертларда әле реклама ясап җырлар э, җырлап йөргән иде. Аннан инде ул э, шул 89 елда э, Татарстан җырлы Татарстанмы булды башта Татарстан яшьләренең инде. Аннан татар җыры китте. Ул шунда инде без бергә чыгышлар ясадык. Ул шуннан Очты, китте дә. Хаман әле бара бик яхшы. Өстә. Өстә. Илгиз. Салават абый ул минем 90-нчы елгы балаларның дип әйтик инде канында, җанында, колагында, күзендә, бөтен бөтен безнең безнең ниебездә инде. Салават абый гына түгел, гомумән дә шул җырлар инде. Салават абый үз вакытында революционер булган чөнки ул артта басып торган кызлар ул минем минем бабай аны бик өнә бетерми иде ә минем әниләргә ошый иде чөнки ул шул ел елгы крутой яшьләрский җырчы ул үз үз вакытында теге ул ул гына түгел менә шул зәйнәп апалар билаловлар саксофоннар куеп җибәреп үзен проигрышларда соло гитаралар эме алар барысында шул пласт җырчылар керткән бер э, иҗат кешеләре алар алар бездә әллә кайчан бар инде алар рәхәтле әйе инде мин мин мин гомумән әйтәм инде менә сез дә бит менә шул нидә менә менә шул шул пласт менә шуңа күрә салават абыйны хөрмәт итәм ничек инде Рәхмәт бик зур. Ике сүз белән әйткәндә молодец кеше. Шәхес. Шәхес. Яхшы әйдәгез без сезнең белән балларга күчик. Гөлдәния апай, бер балл һәм Илгиз. Минус бер. Бер балл. Ә, Безнең дүртенче турда бар. Тагын Дүртенче тур дәвам ит дип атала. Мгм. Хәзер карагыз. Җыр куела, Хәм җырның бер җирендә пип дип әйтеләчәк. Хәм сезнең төп максатыгыз менә шул пип дигән урында нинди Нинди сүгенеп сүзе булган? Юк, сүгенү түгел. А, яра, Просто яра. сүз, нинди сүз булган? Сүгенү түгел. Тыңлыйбыз, киттек. Беренче җыр. Булыр очрашу уза көтү кемдә 40 ел көткәне аның бит барысы А, а моның

Бәхетле беткән. Яхшы үткән. Үткән. Яхшы беткән. Җиңел үткән. Монда тагын әле күп рифмалар туры китерергә мөмкин. Тик ләкин кемдер 40 ел үткән. Күптән. Һәм карагыз, Гөлдән япа бер вариантны сайларга тиеш. Әйе, син икенчесен. Тегесе тандырда да дигән. Озак көтү. Аның бит барысы да. Кемдер 40 ел көткән. Ә аның бит барысы да. Киттек, Илгиз. Ми- Минемчә, Яхшы беткән дип. Гөлдәния апа яхшы үткәнне сайлады. Беткән. Ә, яхшы беткән. Син? Көткән. Кемдер 40 ел көткән. Аның бит барысы да Яхшы үткән боларга может бу. Кемдер 40 ел үт көткән. Ә ничек 40 ел көткәч яхшы үтәме соң инде 40 ел көткәч? Минем мин көтсәм, минем Я бу Минем көткән вакытым яхшы үтми. Кемдер 40 ел. Җиңел дә үткән монда, яхшы да үткән, бәхетле дә үткән. Ә бәхетле бәхетле беткән булырга может 40 ел көтеп. А, 40 ел көткәннән соң бәхетле бетергә мөмкин. Азагы, имеш. Тик ну, кагыйдәләр буенча сез бер сорауны икегез дә сайлый алмыйсыз. Ну, миңа бәхетле беткән дигән рифма ошамый. Мин моны үзем ясам. Бәхет, бәхет килгәч ул бетергә тиеш түгел. Бәхет дәвам итергә тиеш. Бәхетле беткән. Беткән киткән. Ә менә син ничек дәвам итер идең? Әгәр дә син үзең язган булсаң, мәсәлән. Булыр очрашу. Кемдер 40 ел көткән, ә аның бит барысы да Нишләгән? 40 ел көткән. Яхшы үткән диярбез. Яхшы үткән. Яхшы үткән. Гөлдания апай? Ну, бәхетле беткән дип саныйм инде. Бәхетле беткән. Яхшы әйдәгез, э, дөрес җавапка күчик. Кемдер 40 ел көткән, ә аның бит барысы да яхшы беткән.

Ни уйлыйсың? Декамны беләм. Кырайсын ничек сыңар аның? Йөрәгем салган калай. Камил. Мели соң син кызыккай дип әйтергә микән? Мин яратмыйм сине бугай, ник тагын әйтмә. Әйтәм. Ник тагын әйтәм алай, йөрәгем салкын калай. Ни уйлыйсың? Сың. Ни уйлыйсың? Бу малай. Кызыкка. А, ни уйли соң? Мин яратмыйм сине бугай. Ник тагын әйтәм алай? А, вау, бигрәк. Йөрәгем салкын калай. Ни уйлыйсың? Илгиз, киттек. Әйдәгез башта Гөлдән япа әйтсен. Гөлдән япа. Ни уйлыйсың? Мин мин белсен дип тырыша инде Илгиз. Ә инде Гөлдән япа. Мин яратмыйм сине бугай. Ник тагын әйтәм? Әйдәгез, не уйлыйсың, кызыкай, бу малай, төнге ой, ул алай. Не уйлыйсың, Бу малай дип әйтәсе килә инде. Илгиз, сине син әйтәсең килә, туктале. Үзе турында җырлый бит инде бу. Әйе, дөрес, Гөлия апа.

Өченче җыр, игътибар. Җылысы якын Без изат тасма Һәм Һәм депрессия, зумерлар, бәхетсезләр, Супер җилем. Зумерлар кем соң ул? Э, зум... Супер җилем нәрсә? Булалар вообще аңламый. Бу без иза тасма. МММ дигән нәрсә соң аның? МММ. Асынчырламый бит. Теге хатырыйсызмы? Мәскәүдә МММ дигән. Теге мавр шулдыр. Илкис, бутамали. Җырламый бит, җырламый янсын дип. Просто м дип кенә куя ул. М дип кенә куя. Давай, все, киттек. Все, киттек. Илгиз, Димәк, Гөлдәния апаның зумерлар. Зумерлар дим инде. Ә минем? Тукта, тукта, Гөлдәния апаны гел кайгырта ул. Син үзең нәрсә сайлыйсың? Ә ярыме җилем дигән сүзнең тәрҗемәсен сорарга? Мин супер җилем. Нәрсә ул җилем? Сыер җилемеме? Мин мин белән нәрсә ул җим. Әйт, әйдә. Мин белмим андый сүзне бүтән төрле татарча. Җилем. Җилем. Клей була аламы? Клей? Ие. Без суперклей димәк. Суперклей буына. Яра, бәхетсезләр. Бәхетсезләр, ничек бәхетсезләр? Бәхетлеләр, без барыбыз да бәхетлеләр. Депрессия начар сүз. Аны еш әйтергә ярамый. Именно.

Миңа жюри әйттерде Юк, ул белмидем. гомерләрне. Юк, юк, юк. Мин кыйык атып түрләктем менә. Шулай диләр менә. Кыйык атып Юк, түрләктем. юк, мин үзем әйттем, былай шаяртып кына Да? әйтәм. Илгиз, бер балл. Аһа, Котлыйм. рәхмәт. Мин аның зумерларын да аңламыйм. Бу супер җилемен. Депрессия дигән сүзне генә аңлыйм, калган бәхетсезләр Әй, бар Гүдәй апа, мәнәдә. безнең яшьтә инде депрессия дигән сүз.

не мындай нәрсә дип атыйм инде мин моны биремнәр исем дә бирә алмыйм биремнәр белән дүрт балл җыю минем өчен бик зур достижение дип әйтимме сез җиңүче буларак илгиз нәрсә дип әйтә аласыз мин нәрсә дип әйтә алам инде тырыштым тырыштым гөлдания апа без юк юк беләсең нәрсә безнең гөлдания апа без җиңдек Без җиңдек ни өчен? Чөнки безнең э, уртак балл була ничә? 12. 12. Ә син җиңелдең. Син җиңелдең. Әйе. Юк, сез чыннан да бит э, тандемда Әйе. эшләдегез. Әйе. Илгиз, Мгм. син җиңүче һәм э, безнең сиңа кечкенә Мгм. генә бүләгебез бар. Так. Алай итеп күзләребезне йомабыз. Йомабызмы? Әйе, бай. Так. Мин дә мени. Әйе. Мгм. Ой. Авыртмаячакмы? Бер, Бер,